Yɛda mo ase. Ɛnnɛ nso yɛde foforɔ adu berɛ mu. Yɛbɛkyerɛkyerɛ kwan yɛfa so yɛbɛkyerɛw yɛn ho asɛm anaasɛ yɛbɛka yɛn ho asɛm na yɛde gu krataa so na obi kan a ɔtumi ate aseɛ yie. Nti sɛ yɛtwerɛ ho asɛm a sɛnea ɛteɛ no ansa na abɛtwerɛ ho asɛm no ɛwɔ sɛ wankasa no wotumi hu ho yie.

Enti yɛnhwɛ nsɛm a ɛtɔ aso no a yɛbɛtumi abisa ho no bi na ɛdidi soɔ yi. Momma yɛnhwɛ na yɛnhyɛ ne nso. Ɛdi kan, bisa wo ho sɛ, me din de sɛn? Ɛtɔ so mmienu, madi mfe ahe? Ɛtɔ so mmiɛnsa, ɛhe na mefiri? Ɛtɔ so nnan, ɛhe na mete? Ɛtɔ so enum, m'ahosuo te sɛn? Ɛtɔ so nsia, me tenten bɛyɛ sɛn? Ɛtɔ so nson, aduan bɛn na mepɛ? Ɛtɔ so nwɔtwe, agorɔ bɛn nso na mepɛ? Ɛtɔ so nkron, sukuu bɛn na mekɔ? Edu, adesuade bɛn na m'ani gye ho yie? Edu baako, me maame din de sɛn? Edu mmienu, me papa din de sɛn? Edu mmiɛnsa, m'anisoadehunu ne sɛn? Enti wei nyinaa yɛ nsɛmmisa bi a sɛ wobisa wo ho a, na wotumi yi ano a, wobɛwie no, na w'ankasa no woatwerɛ wo ho asɛm awie. Nea ɛwɔ sɛ woyɛ biara, wotumi twerɛ saa Akan kasa yi, na ɛtumi yɛ fine, ɛtumi yɛ kama, kama pa ara. Enti yɛnhyɛ aseɛ, yɛnhyɛ aseɛ. Ɛfiri nsɛmmisa a ɛdi kan no, Me din de Kofi Mensah. Yɛmfa no sɛ wo din de Kofi Mensah.

mmiɛnsa. Aduan a mepɛ pa ara yɛ fufu ne nkrakra. Agorɔ a mepɛ pa ara ne bɔɔlo bɔ. Me ho nso yɛ tuntum. Me tenten bɛyɛ anammɔn mmiɛnsa. Aduan a mepɛ pa ara yɛ fufu ne nkrakra. Agorɔ a mepɛ pa ara ne bɔɔlo bɔ. Me sukuu din de Ɔsɛe Ho Die Basic. Adesuadeɛ a m'ani gye ho pa ara yɛ. Nkontaabu. Me maame din de Akusika, me papa din de Yaw Ata. M'ani sɔ adehunu ne sɛ daakye mɛyɛ tikyani. Me sukuu din de Ɔseho DA Basic. Adesuade a m'ani gye ho paa yɛ nkontaabu. Me maame din de Akusika, me papa din de Yaw Ata. M'ani sɔ adehunu ne sɛ daakye mɛyɛ tikyani. Momma yɛntoa so na yɛnhwɛ nea edi hɔ. Enti wɔatwerɛ nneɛma wei nyinaa awie no, na ayɛ sɛ watumi akyerɛw wɔn ho asɛm ama no adi mu ankasa. Enti, na yɛde yɛn adekyerɛdeɛ ntiatia yi aba n'awieeɛ sɛnea meka kyerɛ wo no. Yɛda mo ase sɛ moahwɛ, na nea yɛsrɛ mo ne sɛ mobɛhwɛ saa, moahwɛ saa sini yi awie no, ɛbɛsɛ sɛ mobɛbɔ ho dawuro akyerɛ afoforɔ, na wɔasan nso akyɛ ama afoforɔ, na afoforɔ nso atumi aba abɛhwɛ bi na wɔanya adesuadeɛ bi wɔ mu. Na deɛ ɛhia ne sɛ wobɛtumi akyɛ anaasɛ woba bɛka abusua ho ne sɛ aberɛ biara a yɛde sini foforɔ bɛto hɔ biara no, wobɛnya wobɛnya yɛfrɛ bi notification, ɛbɛkyerɛ wo sɛ biribi bɛbɔ wo nkaeɛ na akyerɛ wo sɛ yɛde sini foforɔ anaasɛ yɛde adesuadeɛ afoforɔ abɛto hɔ nom nti kɔ na kɔhwɛ. Yɛn sini foforɔ a yɛde bɛba no, ɛno nso yɛ Akan kasa saa. Yɛbɛkyerɛkyerɛ nneɛma bebree wɔ Akan kasa mu a eh, ne kyerɛ no ɛdu time a ɛyɛ dene kakra na aboa eh, yɛn a yɛsua Akan kasa no. wɔ yɛn adesua mu, yɛakenkan mu, ne yɛatwerɛ mu. Meda mo nyinaa ase. Meda mo ase.